Kabisa nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire haha professor wa Mehemehe harĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene. Ũhoro mũnene ũrĩa tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ mũmemerekia wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ na mũno mũno gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya ũĩkaine ta Gatonyo wa Bugwameen ũrĩa ũkaga harĩa ha Kameme... fem o rũcinĩ thinacara nginya thaa inya cia hwainĩ Monday nginya Friday mena mũthee Kiengei guka wanyu wa Nairobi nĩakoretwo okĩrĩirwo mũno mũno kũrĩa nenda-inĩ okĩrĩrwo nĩ kĩmaitũ thikĩrĩria haha kũratuĩka gatonye wa mbũngua nĩakoretwo akĩoneka akĩhũrĩra ndebe mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga wa Azimio na gũkorwo akĩmenithĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Ruto wa kĩndũ gĩgwĩtwo UDA kũratuĩka gatonye aingĩra studio kĩrĩa ekaga no gũkorwo akĩendekithĩrĩria Raila na kuonania ũrĩa Ruto e mũndũ mũru. Ithuĩ ta mũtugo witũ nĩ tũteng'erete kũrĩa ibuku-inĩ rĩa Mothiũ nĩyo Facebook na tũkagĩũka harĩa ha Murang'a Newspaper tũkĩone andũ marakiuga atĩa. Twakinya ho maitũ rĩ, thikĩrĩria ũrĩa Josphat araugire. Araugire ũũ, That is true, he is Jubilee, Azimio, BBI, chief campaigner. Josphat arakiugire atĩrĩ, nĩ ũhoro wa ma, Gatonye kĩrĩa ekĩte nĩ gũkorwo akĩhũrĩra... debe eh, mwahũ wa Azimio na gũkorwo akĩendekithĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Raila Molo Odinga. Mũndũ ũgwĩtwo Mwangi nĩ arakorirwo nake akĩmũcokeria arakiuga atĩrĩrĩ, absolutely right, he is always campaigning for Muganga, sijui amelipo gapi. Matira arakĩũria eh, ta hihi gatonya kĩrĩhĩtwo cigana nĩgetha akorwo akĩendekithĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga. Ngũrĩ nake arakiuga atĩrĩrĩ, eh, for sure I wonder what kind of a presenter is ti Anhwe ya The Fellow Stand, arakĩrigwo atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ kaĩ athomeire kũ? Ndoĩ nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga code of ethics. Mũmemerekia ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩonania mwahũ ũrĩa ũragĩ support tondũ wĩna andũ aingĩ magũthikĩrĩirie, amwe nĩ a UDA na arĩa angĩ nĩ a kũrĩa kũngĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Robert mm Danieli, Danieli arandĩkire gĩthũngũ arauga ũũ, Maitũ, this man belong to UDA but he is protecting his job, don't take him seriously. I'll blame him. Ndũgwĩtwo Danieli arakiugire atĩrĩrĩ, ma mũtigatuĩre gatonye. Gatonye kĩrĩa areka rĩ, nĩ ngima arahĩta, nĩ mũ UDA no nĩ kĩndũ aragĩtwo, nĩ ngima arakĩhĩta. Mũndũ ũgwĩtwo Sami arakorirwo akĩandĩka gĩthũngũ kĩingĩ mũno mũno makĩria arakiuga kaba athikĩrĩrie Jambo, eh, kĩndũ gĩtagwo patanisho handũ ha gũthikĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Gatonye. Na arakiuga Gatonye aga gũcenjia ahota gũgagĩkorwo hihi kũngiumĩra ngũĩ cia thutha wa ithurano ahota gũkorwo agĩtwarwo kũrĩa ICC ta mũmemerekia warĩ hau kabere. mbere wa redio ĩmwe ya Kalenjin ũrĩa wakoretwo agĩthitwo kũrĩa ICC nĩ gũkorwo agĩcogera kana gũkĩincaiti andũ magĩbotire mũndũ ũmwe mũndũ ũguo ũgĩtwo Peter nake nĩ arakorirwo agĩsupport ciugo icio cia ũhoro wa ICC nake wacira arakiugaga hihi kaĩ andũ aya mandĩkaga amemerekia aya-rĩ mamarutaga kũ tondũ andũ aya matirakĩ understand ũrĩa wĩra wa ũmemerekia ũkoragwo ũkĩrutwo professionally. Mũndũ ũgwĩtwo Sam Njoroge arakiuga atĩrĩrĩ, ona rĩu ndathikagĩrĩria kameme rĩngĩ tondũ nĩ arakĩonire mũndũ ũgwĩtwo Gatonye kĩrĩa areka no kũhũrĩra mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga eh, ndebe. Nake mũndũ ũgwĩtwo Mũturivu arakiuga mũndũ ũgwĩtwo Gatonye nĩ abutwo, ningĩ ũgũgĩthiĩ atĩa tondũ mũndũ ũgwĩtwo Gatonye eh, no mũnene kũna gũtuĩka nene no magĩbutagwo we ũtirakĩhoya mũndũ abutwo reke mũndũ ahĩte ngima ũrĩa wothe egũkĩhota mũndũ ũgwĩtwo dimfu arakiuga kaba thikĩrĩrie nyoni kĩgamba mm, no ndagekore agĩthikĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo eh, gatonye wa bogwa men harĩa ha kameme fm mũndũ ũgwĩtwo mwangi nake arakiuga gatigai na gatonye ma tigai na mwanake ũcio nĩ wĩra wake araruta na mwĩna mweke wa kũigua nĩ aramũtanga mũthiĩ rendio-inĩ iria ingĩ mũtegũkorwo mũgĩtangwo. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire, nĩ tũkĩonane video ĩyo ĩngĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire, thiĩ na mbere na gũ subscribe. Nĩ ngatho.